Era nabari bakorera. Nabari bakorera. Era nabari bakorera. Nabari bakorera. Era nabari Mwancho morigereria Obosongo Vibes Network. Rituko ria rero nigo tore chiruti echi chia gochisengera, eruti eye ogembo. Mosubati nare nabegete ebicha yaye on Facebook ngateba nkomoriginde Actually omonto ore komorigi ne rishabiki riane erimo korwa ng'umbu oyorigereretie estory yaye emiaka yaetire agantebi kaka mosubati naro aiga narigereretie estory yaye egankuna lakini ngaki eyio nabwate kende gaki mondigerie omong'irere gento geke erinde eriooo nainche omoyo oyono oisaneke ng'a namokonyire buna natagete. So tokamorigia, na ekiagera tokabeka ebicha, thank you for the well wishers, baria mwamorigetie bakamonyora, so tuliongea na yeye jana, nkamoboria nsupport ki aganetie, agantebia ebinto bitato, beddings, endagera. nenyomba, enyomba ero ntochi koyekwanera later tomanye ng'a ng'aki ere. Twamonyorire noo tore mwaye isiko abana naandoche baabeire abanto abanene noo bare ababere, oyonde noo ara na baba omwabo. Mbuya ore baba? Mbuya bono. Naki okorokwa Marieta?
Okorokwa Linet Nyanchama Onkware. Ekero kende abanto mbare maybe batagwocheti omogano oo engaki eyio, tweresa ango omogano oo ng'aki ore? Bono omogano one yarenge yarenge twenty twenty twenty three December,
omogaka one nanya nanyarete kagosira, agantigera omosigo orenge omoke, bono omosigo oyio nabo ochagete gonchanda, gotira gotira, nkaiyekero naika engaki ya okogonki, nkaenda ase ensemo ya ogembo, okenyagitari, ekero ne ekenyagitari, nkagonkeria ororo lakini operation nakoretwe, bono ekero nakoretwe operation, bagantebia bono baba, abana aba buna bare batato iga, rinda mama oye gwakane na oyomo, alafu alafu naye, abande Okore ki? Origie chibesa. Ngaki aye ninche tinabwate besa nonya ne eshirini. Rituko riria rinde bono orire igo nare komanya. Bono inche Ekero okonyora abana chibarongo, na oyomo ogwakanerwa. Ee na oyomo ogwakanerwa. Bono ekero bantebia igo, tinabwate enchera ende yonsi. korende nkaberwa nyagetari ase karibu ewiki. Rituko ria ijumaa mogoroba, nkanyora abaiseke egete bachete, oyomo ore korwa Kuruth, abande ntainyore ne chingaki echio, baka bagacha morogendo bakambwata evidio, nkanyora bankonye konya gitari, bagansokia korwa ororo, bakandeta mpaka ka, ekero naika aka ka, mbantumerete mba- mbambegete ase eye ase esimi eye enene, nkanyora rende abare bare konsapoti ake ake, bono ekero bansapoti, mbochie tinchieti kogenda motari rende ntarakora ki, gochia besa chiarenge nyinge. Bono naende ngasuka amatuko make make mungu one naro ogoku Freddy, Freddy rende na supportete ase a supporteti abana bagasukera, lakini bono goika korwa chingaki echio goika sai, bono nabo natemire obogima nachete koba o challenge nachete koba o rigging nanyore kare ki, tindi kobenya. Bono nonye na abana aba bamwabo mbaro naende abanene batato, oyomo otigerete esukuru class eight lakini tari akoreti, nogocha amang'ana ya abamura rende rende abana gose nomanyete amang'ana ya esukuru rende ekero abeire amakong'u, bono abana bakonya koranda randa epa aa, akanyora onye orire omochokoro. Bono ndachieti kogenda esukuru okoba ntabwate ntabwate chibesa. Oyonde o kabere, nabo atigerete nere akonya gotara tara chiparaga agoika esukuru gakoirana. Bono engaki yachete gokorora form four, agaika agakora ki? Nabo aete ang'e etamu eye amo na amatuko isiko, etamu eye ya gatato, naye na omonto one naro origereti nere kiripu iko ching'umbu, nkanyora okore ki? O- onsabire rende enamba ya esukuru atome chibesa gochia ororo, nabo amoakande fifteen thousand, nkagenda nkaboria omwalimu omotebi yaya, gaki mwalimu ndore amaabera naye noroche, timbwati, ribaga omwana agotiga agokora amatemo, motiga akore. Nkanyora omwalimu akorire ki? Omwancheire. Omwana agakora akairana, lakini tachieti konyora grade giya okoba oko barenge gotara tara, nabo anyorire D. Bo naende nare omoke, ore form two saii, bono nere nabo akonya kosunguka oiboke esukuru, oirane oike esukuru, oirane. Bono timbwati means ende yonsi, bono buna monto oche timbwati naende timbwati, yaani naki bono ndate, timbwati ase obweng'e. Agakena riria mbandorere abaminto ase baria bandoche, bandorere amaabera bakore omogoko onde arukerie yaani keria Nyasae anyare komosukia ankonye egende erinde rende ngenderere gokenia abana aba, na inche rende gose nintware egesaku.
Omwana oyomo nkorora akoreria abanto amariga sana, aria batato, ng'aki o- ng'aki ogoeta. Inche buna ndigete emeritiba botuko na mogaso,

enyomba ase agachire nkw'abande. Tweresa nkw'abande ng'aki noo ogachia toikaransete?
Noo egasi toikaransete, iga nkw'endugu yane enene, lakini yare gochia rogoro iga, bono goika na omwana oye ore maata, okareina aroro. Bono nere okonyora kong'a embeo ng'aki, ntagete oria kwane, nkore ki? Nkore ebinto biane inche kwane. Oboremo bono bore obogima

Onde oigwete ng'a nanyare komosupport ase okomogorera amabati, gose emisumari, gose kende, enamba yaye yesimi noyo erabwo ase escreen, nabo okomoakera esimi onye gotaete kogora amabati, you just call her, ekero kwamotomeire chibese nabo okong'akera esimi ontebie yaya kaka natomete amabati. Kawaida etokoaga chinyomba ya amabati thirty two. Ekero kwamotomeire chibese nabo togocha iga iga, Tosupervisie enyomba eyio mpaka ere eagachwe ere erinde eriang'anye korwa agende mwaye moinari. So kuna vitu aba ere ribinto ebigocha ebinto mbire twamorentera aye iga as per erequest yaye, iga antebeti ng'a beddings ntwarete egetanda, na mattress na eduvet.

Inche nkore kumarisera kerubo nkware, oyo mokamura one,
twasugumire nere abana aba, mpaka nyasaye otoikire iga, nkoiraneria ng'a mbuya mono tata, naende ase ebiaro bira noo, ogokonya mwakonyire na okonene, abana aba mbare konyora ngoria sukari etaiyo, abana goika basibeku gaki, noroche abana batato na egasi, nkobairaneria ng'a mbuya mono, naende mbuya mono. Gaki noo oboremeri mboro ororo obonge, keranyarekane ng'a Nyasae ogwancha, na momonyorere gaki akang'ombe okamere abana, abana aba naba amabere, ee gaki. Mbuya mono gaki, timbwati amang'ana. Asante, mwakoa egasirete, akamotiga kare mosigo, so bono abana abwo nabo akoiborwa, tata omwabo taiyo. Maretane korwa Jasika, Kasura, Nyasae oye.